Gudde Mëtteg, mäin Numm ass Kati Klëmmer an ech liesen Iech elo den Ufank vum Buch Bleiwen wat mir ginn. Dëst Buch ass erauskomm bei Editions Saint-Paul. Et ass ee Buch wat net fir Kanner ass, et ass fir Jugendlecher ab 15, 16 Joer géif ech soen. Wat bëssen extra ass, ass dass et ass net een Erzieler fir d'ganz Buch, mee d'Leit, d'Personnagë wiessele sech ëmmer of. Ech soen dann ëmmer am Ufank wee grad schwätzt. A fir d'éischt schwätzen ech. Virwuert. No enger vu menge Liesunge viru e puer Joer koum eng Fra op mech zou. Fir déi Fra ass eng Welt zesummegebrach, wéi hiert Meedchen gestuerwen ass. Mee si huet sech an hir Famill och weiderhin un déi éischt Plaz gestallt an all Dag weidergelieft, ouni opzeginn. Si huet onheemlech Stäerkt bewisen a gleeft trotz allem nach ëmmer un dat Gutt an de Mënschen. Si ass sensibel an op fir Neies a mécht hir Aen och net viru Problemer zou. Ech hu si ni verbattert oder voller Haass erlieft. Dat huet mech immens beréiert. Fra sinn, Mamm sinn, och wann et méi wéi schwéier fält. Als Teenager gesäit een net ëmmer, datt d'Elteren sech Suerge man, an et erlieft een et esou, wéi wann si engem d'Fräiheet wéilte verbidden. Als Eltere versicht een alles ze maachen, datt de Kanner näischt zoustéisst. Mee et kann een net alles virausgesinn, an eent ergëtt leider dacks dat anert. Als Eltere muss ee seng Kanner iergendwa lassloossen, mee kee kann engem am Viraus soen, wéini a wéi vill a wéini fir ëmmer ganz. Als éischt schwätzt d'Catherine. I'm so in love with you. Ech war gëschter am Drëtt-Welt-Buttik an hu mir ee roude Bubu kaaft. Deen doen ech elo un an danzen bis ech dronke ginn, well ech sou frou si mat dir. Mäi Josiri, du bass dee beschte Frënd, deen ee Meedche sech ka wënschen op der Welt. Wéini gesinn ech dech erëm? Am léifsten direkt, mee dat geet jo elo leider net. Du bass jo just eréischt gefuer. No sou engem wichtegen Dag fir eis, fir mech. Fir dech war et och besonnesch, wann och net fir d'éischt. Du waars esou douce mat mir, ech wäert dat ni vergiessen. Dëst war dee schéinste Moment a mengem Liewen. Mee lo muss ech mech gedëllegen. An du och. Ech spieren, dass du och no mir verlaangers, mee do musse mir elo duerch. Mir si jo och net méi an der Spillschoul, mee erwuesse Leit, also du mol, ech jo nach net grad. Mee mat dir fillen ech mech grouss a staark a vill besser wéi jee virdrun. Ee Mann an eng Fra, déi sech gären hunn, sou soll et sinn an net anescht. An ech wëll ni méi een anere Mann wéi dech, egal wat geschitt. Du bass deen éischten an ech wëll, dass du och deen eenzege fir mech bleifs. Och wa meng Tussi-Frëndinne soen, ech wier eng Speetzünderin, dat ass mir sou laang wéi breet. Ech hunn eben op dee Richtege gewaart, an dee bass du, a soss keen. Ech stinn op an drécken d'Poubelle mam Fouss op de kanneregen Drecksbac mam Tinkerbell drop, deen ech mir viru siwe Méint kaaft hunn, well ech een Tinkerbell-Fan sinn. Do läit en dran, a Nuesschnappecher agewéckelt, de Beweis, datt et wierklech geschitt ass. Ech hunn nach eng Kéier misse kucken. Et ass wierklech geschitt. Ech gehéieren elo engem Mann. Mengem Mann. Baby, you are the best that ever happened to me koum grad als SMS vun dir. Ech stelle mir vir, wéi s du am Bus sëtz fir heem bei dech op Dummeldeng. Schued, dass s du kee Führerschäin hues. Et ass jo awer och eng Sauerei, dass dat alles sou deier ass. De Staat misst dach do eppes maachen. Mee nee, déi Räich fuere mam Auto an déi Aarem mam Bus. Mee ob aarm oder räich, mir ass dat egal. A wann ech bis de Führerschäin hunn, da féieren ech dech iwwerall hin, wou s du wëlls. Well dat Bescht, wat him a sengem ganze Liewe geschitt ass, dat sinn ech, ech, ech. An dat bleift och esou. Dat ass esou genial, ech kann et bal net gleewen. I can still smell you simsen ech séier zeréck, well et stëmmt, mäi Bett, meng Hoer, mäin T-Shirt, alles richt no Jaziri. A wann ech d'Aen zoumaachen a mir seng schéi brong Fangere mat deene wonnerschéine gepfleegte Neel virstellen, déi mech esou opmierksam an duuss beréieren, da wéilt ech just engt, fir ëmmer an éiweg bei him sinn. Wéi kann een eenzelne Mënsch esou vill Chance hunn op ee Coup wéi ech? Ech wënschen all Mënsch, dass en seng grouss Léift am Liewe fënnt, well dat ass de Sënn a soss guer näischt. Da schwätzt mam Léonie. Si bezitt sech op een Lidd, wat virdrun beschriwwe gëtt vum Craig David.

gëtt Dag fir Dag ëmmer widderholl, Méindes, Dënsdes, Mëttwochs, Donneschdes, Freides, Samsdes, Sonndes an dann nees Méindes, een drénke goen, Sex hunn, chillen, drénken, Sex, chillen. Lo ass de Programm anescht, mee et dréint sech weiderhin alles am Krees, meng Gedanken, meng Aufgaben, meng Scholdgefiller, meng Ängscht. Eng onendlech Geschicht. Never Ending Story. I'm not a man to play around geet et virun an dësem Lidd. Ech si kee Mann, mat deem ee ka spillen. Wien hätt geduecht, dass dëst sou batter Realitéit sollt ginn? D'Catherine zielt weider. Ech sinn esou glécklech, ech kéint Beem ausräissen. An da kënnt um Radio och nach engt vu menge Liiblingslidder. Ech wéilt, ech wier net esou wéi ech sinn, an awer schéngen ech him ze gefalen. Hien ass sou cool, ech kann et bal net gleewen. Seng Haut ass sou schéin donkel, net wéi meng, ech si blatzeg a gesinn ëmmer no Eisenmangel aus. Meng Hoer hunn eng ondefinéierbar hellbrong Faarf, net wéi seng, se sinn sou schwaarz, dass se blénken an der Sonn. Hie kënnt eigentlech vum Cap Vert, An ech sinn esou frou, dass ech hien däerf kennen. Schonn zënter Joren interesséieren ech mech fir Afrika an ech wëll onbedéngt eng Kéier dohin, vläicht mat him zesummen. Seng Eltere sinn zwar och hei zu Lëtzebuerg, mee seng Grousselteren an eng Hellewull vu Cousinnen a Cousinen sinn nach dohannen a wäerten och warscheinlech fir ëmmer donidde bleiwen. An elo si mir zwee richteg fest zesummen. Dat huet hie mech gëschter gefrot an ech war ganz paff. Alles ass esou romantesch mat him an hie richt esou gutt. Ech kéint dee ganzen Dag danze vu Freed. Danzen ass souwisou mäin allergréissten Hobby a wann ech eng Kéier richteg erwuesse sinn an d'klappt net mat der Schoul, also wann ech et net packe Sportsproff ze ginn, Turnunterricht mat Medezin, bäll dat nervt mech souwisou total, da maachen ech eng Hip-Hop-Danzschoul op. fir Meedecher vu 7 Joer un. Da weisen ech hinnen direkt wéi et ass richteg cool ze sinn an dass et ganz egal ass wéi een ausgesäit, ob brong oder blatzeg, jidderee ka schéi sinn, wann en nëmme glécklech an zefridden ass. Sou wéi ech am Moment. Gutt, et ass net alles perfekt, d'Mamm an de Mich nerven, si si sou blöd an hunn 100.000 Viruerteeler, nëmme just well de Jasiri schwaarz ass, also brong. En ass net esou pechschwaarz wéi anerer, zum Beispill aus dem Kenia. An dobäi hunn si en elo réischt zwee Mol gesinn. Mee bon, Elteren. A wann et dann och nach nëmmen zur Halschent déng richteg sinn, wéi bei mir, dann ass et nach méi krass. Ech kennen der zwar net esou vill aus Afrika oder esou, mee dem Jaziri säi Papp zum Beispill, deen ass richteg schwaarz. Dem Jaziri séng Mamm och zimlech. Mee hien ass einfach Schockela an och voll séiss. Mee de Jaziri a seng Famill si jo och keng Kenianer, si komme vum Kapvär. Hie muss mir onbedéngt alles dovun erzielen, well ech sinn an der Geo déi déckste Päif. Ech hu guer keng Anung. Ech weess just, dass et dat e puer Insele sinn, iergendwou an der Géigend vun Teneriffa. An et kascht deier fir dohin. Et muss ee mam Fliger an esou dausend mol ëmklammen, bis een dann do ass. Dofir war de Jazirel och réischt eng eng Kéier nees dohin, fir säin uechtzéngte Gebuertsdag. Hie krut déi Rees vu senger Famill geschenkt, sou konnt hie säi Land awer e bësse kenneléieren. Et muss jo zimmlech blöd sinn, Auslänner ze sinn, ouni mol richteg ze wëssen, wéi d'Heemecht ass. Iergendwéi ass ee jo da falsch op alle Plazen. Dofir war de Jaziri dohin a seng Famill wollt dat och. Mee deier war et trotzdeem. An deemools huet hie jo och nach näischt verdingt, net wéi elo. Sue fir op de Café huet en awer trotzdeem keng. Hie schafft an der Peugeot-Garage, awer net als Mecanicien. Hie schreift Rechnungen. Dat ass och vill besser wéi dat anert. Als Mecanicien ass ee jo andauernd kal an der grousser Garage, et sténkt no Auspuff a Lack an et kann ee Kriibs kréie vun deene chemesche Substanzen. An ausserdeem huet een ëmmer knaschteg an opgeschrubbten Hänn, dat ass mir schonn opgefall. Lescht Woch, wéi ech mat der Mamm eisen Auto siche goung, hunn ech mir dat mol méi genee ugekuckt. Also mir hunn zwar kee Peugeot, mee ee Ford, mee dat spillt jo keng Roll, Garage ass Garage. Ech si frou fir de Jazira, pardon, fir de Jaziri, dass hien deen Job um Pult huet, och wann hien awer just de Mindestloun dofir kritt. Fir seng kleng Wunneng zu Dummeldeng geet et duer, an och fir eppes fir an de Frigo. A schéin ugedoen ass en och. Also. Him geet dat och duer, och wann hien heiansdo granzeg ass wéinst dem Bus, wann deen nees Verspéidung huet oder wa säin Handy futti ass, wéi virun zwou Wochen. Mee wann hien een Auto hätt, dann hätte mir eis iwwerhaapt ni begéint an dann wier dat alles net esou, wéi et elo ass. Dat muss jo da Schicksal sinn. Da flüppt hien eng Kéier zur Guttstadt aus an da geet et nees a weider mam Jabel, wéi d'Tanta Anni ëmmer seet. D'Anni, dat ass meng richteg Tatta, och wa mir net Famill si mateneen. Iergendwéi si mir et awer. Si wunnt elo zu Keespelt, mee fréier huet si zu Uewerkuer gewunnt, niewent menger Boma. Si ass schonn zimmlech al. Mëtt 70 oder bal 80, keng Ahnung wéi al genee, mee si ass nach zimlech fit a gëtt mir ëmmer gär gutt Rotschléi, besonnesch wann den Ëtmar op der Couche läit ze pennen. Een aner Sproch vun hir ass, Wann de Vull steet, da steet de Verstand. An da kuckt se sou rosen op hire Mann, wénkt mam Kapp a seng Richtung an dréckt mir een A zou. Hien trëllt ganz friddlech an onschëlleg. an der Fotell a schnaarcht. Si mengt bestëmmt, hie géif vu Playboy-Mossen dreemen, mee dreeme wäert dach wuel nach erlaabt sinn, oder? Déi si scho witzeg, déi zwee. Et huet kee Wäert, laang doriwwer nozedenken. Ech soen dann och näischt dozou, ënnerdrécke just mäi Grinsen. Ech ka gutt Gefiller verstoppen. Och wann ech nervös oder opgedreegt sinn, mierkt ee Frieme mir dat meeschtens guer net un. Och de Jaziri hat am Ufank net matkritt, dass ech bannendra kribbeleg war, wéi mir matenee geschwat hunn. Am Zuch fir an d'Stad sutzen de Jaziri an ech nämlech eng Kéier zoufälleg beieneen an hien huet mech ugeschwat, wéi ech am Gaang war a menger Posch ze kromen. Ech hat grad just eng CD vu mengem absoluten Top-Liblingssänger erausgeholl, da sot de Jaziri, Top Stuff, déi Musek! Jo, an esou komme mir an d'Gespréich, dat war zu Luerenzweiler. Bis an d'Stad huet et do nach méi wéi 10 Minutte gedauert a mir hunn déi ganzen Zäit gebrabbelt an et gouf guer net langweileg. Wéi mir ukoumen, huet de Jaziri mir ee Kuss op de Bak ginn a gesot, hie géif mir uruffen, mee leider hätt hie jo guer net meng Nummer. Ech sot him mäi Familljennumm an dass mir am Telefonsbuch stinn An dass, an natierlech, dass mir zu Schiere wunnen. A wéi ech bei d'Schoul getrëppelt sinn, hunn ech lues fir mech selwer gesongen, mat den Hänn an den Täsche vu menger gieler Jackett, mat der Kaputz um Kapp, well et liicht gefisemt huet. Immer wenn es regnet. D'Léonie nees. Ech mengen, ech muss nach eppes zoubedde, oder wéi ass dat hei? Oops, ech weess et net. Komm bësse méi do vir. Voilà. Léonie dann. Jo, ech erënnere mech, wéi de Jaziri déi éischte Kéier ugeruff huet. Hie war zwar net dem Catherine säin éischte Frënd, mee mir ass direkt opgefall, schonn eleng un der Stëmm. Hien huet vill méi erwuesse geklong wéi all déi aner. Ech weess net wisou, oder dach, elo weess ech et. Mee deemools ass bei mir bannendran eng Warnluut ugaangen, Pass op! huet eppes ganz déif bannen a mir gejaut. An do wuusst ech op eemol, emol nach guer net, dass hie schwaarz wier oder wéi d'Ketti ëmmer betount huet, Schockela. Ech wëll dat elo just eng Kéier kloerstellen, ech wëll jo net als Rassistin ofgestempelt ginn, well dat sinn ech net. An ech weess och, dass een d'Schold net just ka bei engem sichen, mee iergendwann Fänke Saachen un aus dem Ruder ze lafen an kënn deen dann net méi no. Dépassé par les événements, esou kann ee mech beschreiwen. Ech ginn och mat mengem Frënd bei de Japaner iessen oder bei de Vito, wou et déi beschte Pizzaen aus dem ganze Land gëtt. Mir fueren och bei d'Fransousen an d'Vakanz an souguer bei d'Belsch. Also Rassistin sinn ech wierklech net. Beim Misch sinn ech mir net sou sécher. Elo am Nachhinein kann een natierlech alles hin an hier dréinen, wéi et engem grad am beschte gefält. Fakt ass, ech krut Panik. Panik, mäi Meedchen ze verléieren, mee virun allem Panik, well ech net wousst, wéi ech mech als richteg gutt Mamm an dëser Situatioun sollt verhalen. Néng Joer méi al wéi hatt ass de Jaziri. Néng Joer, dat ass net grad näischt an deem Alter. D'Cathy war virun e puer Méint 17 ginn, also nach net groussjäreg, mee vum Gesetz hier war dës Relatioun trotzdem an der Rei. Mee bon, ziel dat mol enger Mamm. Ech kenne mäi Meedche jo och an ech weess ganz genee, dass d'Cathy zwar scho mam Julia a mam Pol zesumme war, mee dat war eppes ganz anescht. Dat war méi ee Gespills, ech hu mir do keng Suerge gemaach. Déi Bouwe waren och nach gréng hannert den Oueren an d'Kätti wollt eben och ee Frënd hunn, einfach fir ze sinn, wéi all déi aner. Si hu sécherlech och geknutscht mateneen, dat denken ech mir, mee ech mengen net, dass do iergendeppes méi gelaf ass. Si hu sech jo net gesinn, just am Bus fir an d'Schoul an nees heem. E Massendingeausfluch an d'Phantasialand. Oh jo, ech erënnere mech nach gutt, wéi opgedréint mäi Ketti deen Dag war, wéi et heem koum, ganz changéiert. Do war et 15 Joer jonk an et huet gestraalt wéi e Kichelchen. Bon, blöd de Verglach, e Kichelche ka jo net stralen, mee iergendwéi geckeg war et. Et huet dee ganze Wee am Auto vu Colmer aus just gekickelt an doheem och net opgehalen, Sou wéi wann et mir onbedéngt wéilt weisen, dass et Saachen erlieft hätt, vun deenen ech keng Anung hätt, an déi et onbedéngt och wéilt fir sech behalen. Saachen, déi eng Mamm näischt uginn. Ech hunn et gewäerde gelooss, well, och wann d'Ketti dat net realiséiert, et ass nu mol eng Tatsaach, dass ech selwer och eng Kéier jonk a fir d'éischte Kéier verknallt war. An ech sinn nach net esou dement wéi de Methusalem, dass ech mech net méi kéint dodrun erënneren. Au contraire, déi Momenter hunn sech ganz fest ageprägt an déi wäert ech nimools vergiessen. Mee mat deem Jaziri, dat war eppes anescht. An ech misst lassloossen, dat ass eng schwéier Aufgab, mee et ass nu mol d'Aufgab vun enger Mamm, wann d'Meedche scho 17 Joer huet. Wann ech et elo nerven, da verschäissen ech mir et fir ëmmer mat him, hunn ech mir gesot a versicht de Kontakt ze halen. Wat mäi Mann natierlech net verstoe konnt, well fir dee war dat alles souwisou wéi e rout Duch an huet mir och virgehäit, en Eck ewech ze hunn, grad ewéi dat Krappegt. Sou, sot hien, wéi dat Krappegt! Als Spuenier esou eel a lëtzebuergesch Ausdréck ze kennen, hat ech him net zougetraut, mee mat esou Wierder iwwerrascht hie mech ëmmer nees an dann sinn ech ee Moment ganz paff, An da muss ech schmunzelen an e Léift drécken. Firwat, weess ech net. Et ass einfach esou. Et beréiert mech. Da schwätzt de Misch, dat ass dann dem Katrin säin Stéifpapp, Ech war vun Ufank un dergéint. Et huet sech och näischt u menger Meenung geännert. Deen Typ huet alles verschass, wat mir opgebaut hunn. En huet nëmme Schäiss an eist Liewe bruecht. Och wann hien net un allem schold ass, wat schifgelaf ass. Sou huet de Schäiss dach mat him ugefaang. Ech war ëmmer do fir d'Ketti, wéi ee richtege Papp. Mee wat déi dote Geschicht ubelaangt, do sinn ech rosen, nach ëmmer. Ech hunn ëmmer gesot, dass alles barer geet, wann d'Ketti sech op d'Männer konzentréiert amplaz op seng Schoul. No der Uni hätt hatt nach masseg Zäit gehat, sech ee Frënd ze sichen, an da wier et och méi räif gewiescht. Mee keen huet op mech gelauschtert. Bis d'Kand am Pëtz lung, an do war et ze spéit. Bleiwe wat mir ginn, Editions Saint-Paul. Ech hoffen, et huet Iech gefall an Dir hutt Interessi fir d'Buch weider ze liesen.